San Franġisk t'Assisi twieled fl-1182 f'Assisi u miet fl-1226. Fl-aħħar sentejn ta' ħajtu, meta kien marid b'għajnejh, kiteb il-Cantico delle Creature, magħruf ukoll bħala Cantico di Frate Sole, magħruf bil-Malti bħala L-Għanja tal-Ħlejjaq. Fi proża ritmika, f'għamla tista' tgħid ta' salm li jagħti bidu mill-għona lil-letteratura Taljana. L-għanja tal-ħlejjaq. Twajjeb Mulej, int l-ogħla, tista' kollox. Għalik huma t-tifħir, is-sebħ, il-ġieħ u kemm hawn barka. Jixirqulek biss, ja Alla l-Aktar Għoli, u l-ebda bniedem ma jistħoqqlu li jistenn ismek. Mulejja, tkun imfaħħar mal-ħlejjaq kollha tiegħek u l-aktar m'oħtna x-xemx li biha jibda l-jum u jroxx id-dawl, għax hi sabiħa u tħeġġeġ bl-isfadija x-xbieha tiegħek l-aktar għoli naraw fiha. Mulejja tkun imfaħħar f'ħuna l-qamar u fil-kwiekeb. Għamilthom fis-smewwiet leqqiena, għonja u sbieħa. Mulejja, tkun imfaħħar f'ħuna r-riħ fiż-żiffa u fl-isħab, fil-bnazzi, f'kull tibdil li minnu tgħajjex kull maħluq. Mulejja, tkun imfaħħar f'ħuna l-ilma li hu meħtieġ qatiegħ, irżin, ta' siwi u safi. Mulejja, tkun imfaħħar f'ħuna n-nar li ddawwar bih id-dlammijiet tal-lejl u żbejjaħ kollu dija sħiħ u qawwi. Mulejja, tkun imfaħħar f'oħtna u ommna l-art, għax minnha il-għixien u hi tmexxina u tagħti frott kull bixra ward bl-irwien u ħxejjex. Mulejja, tkun imfaħħar f'dawk li jaħfru għal dnub imħabbtek u f'dawk li jġarrbu l-mard u remm bl-aħħar huma. Imbierka dawk li jilqgħu kollox b'ħajr u sliem, għax minnek l-aktar għoli jieħdu l-ħlas. Mulejja, tkun imfaħħar f'oħtna l-mewt tal-ġisem, li minnha ebda ħaj ma jista' jaħrab. Ħażin għal dawk li jmutu fi dnubiet il-mejta. Imbierka dawk li l-mewt issibhom jagħmlu r-rieda mqaddsa tiegħek. Faħħru, bierku lill-Mulejja, u iżżgħuh ħajr, u bla kburija xejn aqduh ilkoll. San Franġisk San Franġisk qaddis San Franġisk poeta San Franġisk qaddis huwa mill-iktar qaddisin magħrufin, maħbubin, għall-aħħar tmien mitt sena. U San Franġisk Poeta huwa l-ewwel bniedem fl-Italja li kiteb l-ewwel poeżija bit-Taljan, li fetaħ it-triq għall-poeti kollha Taljani, fetaħ it-triq għal minn Dante sa Petrarca sa Tiruldo. Huwa l-ikbar qaddis fost il-poeti u l-ikbar poeta fost il-qaddisin. Kiteb poeżija waħda biss, poeżija kbira, poeżija sabiħa, poeżija li taqra kemm taqra, tismagħha kemm tismagħha, taħseb fuqha kemm taħseb fuqha, tiġbor fiha n-natura kollha kemm hi. Titkellem fuq Alla, titkellem fuq in-natura, titkellem fuq Alla, titkellem fuq il-bniedem, titkellem. fuq dak kollu li jiġbor il-ħajja, u għalhekk hija magħrufa bħala l-għanja tal-ħolqien, il-Cantico delle Creature. Xi wħud jafuha anki wkoll il-Cantico di Frate Sole. Hija għanja tant sabiħa. Għanja li meta tismagħha trid ukoll taħseb fuqha. U dak li dan il-ħsieb tal-lum, din ir-riflessjoni, se naħsbu fuq din l-għanja u ngħidu, għaliex saret din l-għanja. Qabel xejn, inġibu quddiem għajnejna lil San Franġisk li qiegħed jikteb din il-poeżija. Ma kitibhiex bħala poeżija biex jistudjawha l-istudenti għal xi eżami jew inkella biex jaqrawha n-nies f'ħin ħieles tagħhom, imma kitibha Għax hija biċċa minn ħajtu, bħall-għasfur li jagħmel għanja sabiħa filgħodu u jgħanniha, mhux għax hemm quddiemu xi ħadd li qed ismagħha, jgħanniha quddiem ir-re, jgħaddiha quddiem dak li jiġbor id-demel, jgħalliha quddiem il-kbar, jgħanniha quddiem iż-żgħar, għax hija għanja li qiegħda ġo fih u trid toħroġ minn ġo fih biex tagħti l-ferħ. 'il ħaddieħor, u ħaddieħor minn fejn smagħha imtela' bil-ferħ. U għalhekk nistħarr lil San Franġisk li qed jagħtina din il-poeżija bħal xi ħadd li qed itina għanja, nisimgħuha din l-għanja, nieħdu gost biha din l-għanja, u mbagħad nibdew inkantawha miegħu, u mbagħad nibdew inkantawha waħidna. Nistħarrlu li San Franġisk beda din l-għanja, u meta nisimgħuha mbagħad aħna inkantawha miegħu. Inġibu quddiem għajnna lil San Franġisk. hawnhekk fil-Knisja ta' San Damjan. Hawnhekk waħdu. San Franġisk, tajjeb wieħed ikun jaf kif kitibha dil-poeżija, meta kitibha dil-poeżija, u għaliex kitibha din il-poeżija. Ma kitibhiex meta kellu l-ħajja fil-pjaċiri tad-dinja, fil-riċivimenti, f'dawk il-ħajjiet li kien jgħix ma' żgħażagħ, fis-żfin, fil-kant, fil-ħajja artifiċjali ta' Ronja. Imma kitibha meta kien ġa agħma. Kitibha meta madwaru kellu l-mard, meta ġismu kien bl-uġigħ. Kien jgħix hawnhekk f'dar agħar waħdu. Waħdu. Kien iżuru kultant xi annimal jidħol fl-agħar, kien iżuru kultant xi ġurdien. U dan kien jinkwitah lil San Franġisk mhux għax kien Ġurdien, imma għax ġieli kien itelfu xi ftit mill-ħin tat-talb tiegħu, mill-ħin tar-riflessjoni tiegħu. Għax biex kiteb din il-poeżija San Franġisk kellu jsum, isum, isum fil-ħsibijiet tiegħu, isum biex iwarrab il-ħsibijiet kollha tad-dinja u jista' jogħla 'l fuq, 'il fuq, 'il fuq bħalma jagħmel kull poeta. u għola tant 'il fuq li ħareġ dan il-poeżija tant sabiħa, kitibha f'ħin tal-iktar tbatija ta' ħajtu. U għalhekk għalhekk kitibha b'mod sabiħ u d-dinja tant għoġbitha din il-poeżija għaliex qisu kien hemm dak il, il, Il-vażun mimli fieħa tal-Vanġelu, li kien vażun magħluq, ma kien jaf bih ħadd, imma xi darba, xi darba dal-vażun waqa' u bil-daqqa li ħa inkiser, u meta inkiser ħarġet minnu din il-fieħa kollha u mliet il-kamra kollha, id-dar kollha bi fuħa kbira. Kellu jinkiser l-ewwel. U hekk San Franġisk, sakemm ma kantax dan l-innu, madwaru kien qisu kollox magħluq, jafuh ftit nies, jafuh fin-natura. Imma mbagħad il-mard kissru, il-mard farrku, il-mard tah daqqa kbira. U meta ħareġ minn dan il-mard, minn dis-solitudni, ħarġet din il-fieha, ħarġet din l-għanja tant sabiħa fil. Fil-ħin sabiħ ta' dan is-skiet, San Franġisk jiftaħ il-ħarsa tiegħu lejn is-sema, jiftaħ il-leħen tiegħu u jintona, jintona din il-poeżija, jibda din il-poeżija, Tkun imfaħħar int, Mulej. Ħassu hawnhekk San Franġisk f'libertà kbira, f'libertà kbira. Kien ġama. Ma kellux jara affarijiet oħra. L-affarijiet l-oħra kien jista' jara kienu jistgħu jnessuh, imma issa seta' jara biss din is-sbuħija li ma jarawx l-għajnejn, imma li tara l-qalb, din is-sbuħija li jħoss fiha l-poeta, din il-poeżija li trid toħroġ minn ġo fih, din l-għanja, din l-għanja kbira. Din l-għanja li tinfetaħ l-ewwel nett kien jitlob lil San Franġisk biex jitlob 'l Alla u jgħidlu għal ħin wieħed. Għal ftit ħin, fejjaqni mit-tbatija, fejjaqni min-niket tat-tbatija, fejjaqni minn dan id-dulur kbir biex nista' niftaħ qalbi ma' sħabi, biex niftaħ qalbi miegħek. U meta naftaħ qalbi miegħek inti tisma' din l-għanja, din il-poeżija, din il-poeżija tant sabiħa. O qalb dan il-bini antik ta' San Damjan, qalb dan il-kunvent ta' San Damjan, qalb dan is-skiet ta' San Damjan, Tinstema' din il-poeżija, kun imfaħħar int, Mulej. U qisu, qisu il-ġebel tal-kuvvent qadim, qisu l-ilma li għaddej minn dan il-wied, qisu l-ħdur għal dawar il-post, qisha tingħaqad miegħu. Qisha tintaqa' miegħu. Allura San Franġisk iħares, iħares lejn Alla li nbiegħek fis-smewwiet u jgħidlu, X'teżor kbir tajtni. X'teżor kbir tajtni! Qabel insaqsejtni xi trid? Xi trid? Franġisku, xi trid? It-teżori tad-dinja kollha? Jew it-teżor tal-imħabba, it-teżor ta' dak kollu li huwa artifiċjali, bħal m'għandek fjura tal-karti artifiċjali imma ma fiha l-ebda fieħa? Jew it-teżor li nagħtik dak kollu li hu naturali, dak kollu li hu frisk, dak kollu li hu ħaj, dak kollu mimli fieħa, dak kollu li ħareġ minn idejja, mhux ħareġ minn artifiċjalità biex tixbah xi ħaġa oħra, biex tibdilha ma' xi ħaġa oħra. Kemm hu vraħi San Franġisk li jibdel dak li huwa sabiħ ma' dak li huwa artifiċjali! U darba San Franġisk jinżel fil-kunvent tiegħu, jinżel fil-kunvent tiegħu, u jħares lejn il-kunvent tiegħu u jgħidlu, Mulej, din id-dawl, din id-dawl f'ruħi, din id-dawl f'qalbi, ħalli nħoss, inħoss kemm tajtna affarijiet sbieħ fil-ħajja li m'hemmx għalfejn niftħu għajnejna għalihom biex narawhom, imma li nħossuhom, li ngħixuhom. Li ngħixhom u li tgħixhom hija li jkunu biċċa minnek. Daqs kemm tgħix idejk meta tħaddem idejk u daqs kemm tgħix ħsiebek meta tħaddem moħħok, hekk inħossu l-ferħ li tajtna ġo qalbna. U allura San Franġisk aċċetta mingħand Ġesù din il-grazzja li jagħtih li jagħraf is-sbuħija tan-natura. Jista', meta tisma' fuq dal-affarijiet, taħseb u tgħid, Imma trid tkun San Franġisk biex Alla jwiegħdek din is-saltna tan-natura. San Franġisk li għex tant snin kbar. li għex tant snin kbar ilu, li għadda tant ħafna żmien. Imma San Franġisk għadu jgħix minn allum, għax in-natura għadha minn allum. L-istess natura li għex San Franġisk, l-istess ilma frisk li żel mis-sema, l-istess ilma ġieri li żel mal-muntanji, l-istess sħab illi żejjen is-sema, għadu l-istess sħab. Għadu l-istess ilma, għadha l-istess natura, għadha l-istess arja friska li żżejjen il-ħajja llum. U għaliex, għaliex mela aħna ma nħossux il-ferħ ta' din l-arja? Il-Knisja Fejn San Franġisk kien jitlob waħdu meta kien għadha l-Knisja fqira u jgħid, Insib il-għaxqa tiegħi meta nitkellem miegħek, Mulej. Insib l-għaxqa tiegħi meta titkellem man-nies fuqek. Insib l-għaxqa tiegħi meta nitkellem fuq it-tbatija tiegħek jew aħjar, Meta jitkellem fuq l-imħabba tiegħek, kemm nixtieq in-nies iħobbuha din l-imħabba mhix maħbuba. Kemm nixtieq li n-nies jifhmu, japprezzaw, iħobbu din natura inti tajtna. Dan il-ħolqien t'għadejk, dan il-ħolqien sabiħ, dan il-ħolqien li nimxu fih u ngħixu fih u ma nirprezzawx bih. Kuljum, kuljum hemm xi għanja ġdida, kuljum hemm xi ħolqien ġdid, kuljum hemm xi ħaġa ġdida li qed tagħmel il-ġdid. Hemm xi ħaġa sabiħa li għandha kuluri tant sbieħ, hemm xi ħaġa sabiħa li tiċċaqlaq, li ttir, hemm xi ħaġa sabiħa li tibqa' dejjem fl-art magħna, hemm xi ħaġa sabiħa li tgħaqqadna flimkien, tnessina, tnessina. Hemm xi ħaġa sabiħa li ma nafux kultant meta hija l-ġenna u meta hija l-art. Hemm xi sabiħa li ma nafux meta aħna qaddisin fis-sema jew meta aħna ħejjin fl-art. Kemm hi sabiħ il-kelma tiegħek. Mulej, Mulej, kun inti mfaħħar. Kun inti mfaħħar. Għalik kull tifħir. Għalik kull għana. Għalik kull ġid. Kemm rawh artisti lil San Franġisk sabiħ fid-dehriet tagħhom, fil-pittura tagħhom, imma fil-ħarsa kalma tiegħu, fil-ħarsa sabiħa tiegħu. U għalhekk ħafna drabi l-bniedem jaħseb, imma l-istess possibbli, l-istess natura għandna llum, meta jisma' l-kliem tant sabiħ fuq in-natura ta' San Franġisk, meta jitkellem fuq din il-ħdura, fuq dan il-frott, fuq dan is-sħab, fuq dan is-sema sabiħ ċelesti, meta jitkellem fuq l-ikħal. sabiħ tas-sema meta jitkellem fuq dawn l-affarijiet li tant huma sbieħ waħda wara l-oħra, li jfaħħru l-kbar ifaħħru ż-żgħar, ifaħħru t-trabi ifaħħru ż-żgħażagħ, ifaħħru ż-żgħażagħ ifaħħru l-irġiel u n-nisa, ifaħħru lix-xjuħ, ifaħħru kulħadd. U kulħadd qisu jingħaqad f'ħaġa waħda u biex jgħid kelma waħda biss. Tkun imfaħħar int! Il-kliem sabiħ li beda l-innu tiegħu San Franġisk, Laudato Si. Laudato Si, kun imfaħħar int, Mulej. Tkun imfaħħar għall-għasafar sbieħ tal-ajru. Tkun imfaħħar għat-titjir tagħhom, għall-ġwienaħ tagħhom, għar-rix tagħhom, għall-għana tagħhom, għal-libertà tagħhom. M'għandhom xejn x'ixekkilhom, m'għandhom xejn x'jgħassarhom. Din il-libertà kbira li intant il-bniedem huwa bidilha mal-jgħasar. Erġa' agħti l-libertà, Mulej, erġa' agħti dik il-libertà li tajt il-bniedem. Dik il-libertà fil-litanja tiegħu, fil-poeżija tiegħu, San Franġisk jixtieq li kulħadd jgħix. Daqs kemm għandha l-libertà s-siġla tagħti l-frott tagħha meta jixraq, meta tara li huwa missier biżżejjed Daqs kemm tagħti l-libertà lis-sħaba li tinżel u titla' u tqatta' lil nidha minnha. Daqs kemm tagħti l-libertà lix-xemx. Għaliex il-bniedem biss għażel jew jista' jagħżel li ma jgħix fil-libertà? Il-libertà mhix li tagħżel il-ħażin, imma l-libertà hija li tagħżel u tifhem aktar it-tajjeb. Il-krim tal-poeżija li jinqara kuljum, jinqara kuljum f'tant universitajiet, f'tant skejjel, jinqara kuljum f'tant messaġġi, jinqara kuljum fil-midja, jinqara kuljum fil-ġurnali, jinqara kuljum fil-ħajja tal-bniedem. Din il-poeżija magħrufa, l-għanja, tal-għanijiet, imma jinqara jkoll kuljum mill-bidwi, mill-bidwi li jaħsad il-qamħ tiegħu, mill-ħaddiem li jara x-xogħol tiegħu. Il-kreaturi kollha, il-ħolqien kollu, m'hemm ħadd, il-ħolqien kollu ma jiżbalja qatt. Għanja, għanja li għandha titkanta mill-ħolqien kollu. Għax hekk meta ma titkantax mill-ħolqien kollu, ma tkunx għanja sħiħa. Għandek kor li jonqsu xi vuċi, għandek kor li jonqsu xi leħen sabiħ. Id-dwal. Id-dwal li jkeċċi d-dellijiet. U jara jkoll San Franġisk din il-poeżija tiegħu xi ħaġa ġdida għaliex il-kull min hawn fil-ħolqien m'hemmx wieħed ikbar mill-ieħor jew ieħor iżgħar mill-ieħor jew ieħor li għandu aktar mill-ieħor jew ieħor li jifhem li jifhem li jista' jaħqar il-ħaddieħor imma fejn kulħadd huwa ħuk, fejn kulħadd huwa oħtuk, fejn m'hemmx skala 'l fuq jew skala 'l isfel jew skala fin-nofs, imma fejn hemm familja waħda, fiha l-Missier hu fis-sema u l-bqija tal-ħolqien, kemm jekk huwa l-bniedem, kemm jekk hija t-tarbija, kemm jekk hija l-mara, kemm jekk hija r-raġel, kemm jekk huwa x-xjieh, kemm jekk hija s-siġra, kemm jekk hija l-kewkba fis-sema, kemm jekk huwa x-xemx fis-sema. Kollha kemm huma, huma aħwa u għalhekk San Franġisk isejjaħ ħuh, isejjaħ ħuh l-riħ li jvenven, ir-ruħ li jitniegħed fid-dbart fix-xitwa, isejjaħ ħuh l-għasfur li għandna l-għanja tiegħu, isejjaħ ħuh il-qamħ, il-qamħ li jagħti l-ħobż ta' kuljum, isejjaħ ħuh il-qamħ li jagħti anki d-dqiq għall-ħobż tal-Ewkaristija, għall-ħobż tal-ġisem, għall-ħobż tar-ruħ. Kemm nies, kemm nies jistudjawha din l-għanja. Kemm nies ifittxu kuljum kull kelma tagħha biex jaraw din l-universalità li kemm ngħidu llum il-kelma globalizzazzjoni. Globalizzazzjoni fejn mhux globalizzazzjoni biss ta' flus, ta' ekonomija, globalizzazzjoni biss ta' setgħa, globalizzazzjoni biss ta' saħħa, imma globalizzazzjoni ta' familja waħda. fejn kulħadd hu aħuk, fejn kulħadd huwa oħtok u fejn il-Missier huwa wieħed, u fejn jekk tweġġa' l-ħuk, tweġġa' l-Missier, u fejn jekk tweġġa' l-Missier tkun tweġġa' lil ħuk. U għalhekk fil-kunvent, fil-ġebel tal-kunvent, anki f'kull ġebla tal-kunvent kien isib din il-ħajja sabiħa tiegħu, din l-atmosfera hekk qaddisa, din l-atmosfera hekk sabiħa Din l-atmosfera li fiha tiġbor kollox, nerġa' ngħid, familja waħda. Jekk hemm xi ħadd nieqes, hemm xi ħadd nieqes mill-familja. Hekk hemm xi ħadd nieqes hemm xi ħadd 'il bogħod mill-familja u la l-familja mhix sħiħa. Dik ix-xitla, dik ix-xitla żgħira, ċkejkna, imma li għandha saħħa tant kbira li taqsam blata Toħroġ minn ġo blata, minn dak il-blat hekk iebes, minn dak il-blat hekk samm, minn dak il-blat li ma jitkisser b'xejn, xi tlażejra tirfex, tirfed u toħroġ u tfakkar fl-ilwien, tfakkar fil-ħajja li moħbija anki f'dik il-blata. Fakkar li m'hemm xejn li ma jistax jirfed il-ħajja fih, jew f'kelma waħda tfakkar li m'hemm xejn li ma jistax ikollu l-imħabba fih. U għalhekk hija l-imħabba li tgħaqqad il-familja. Mhux li l-għana jew affarijiet oħra, mhux il-poter jew affarijiet oħra, imma hija l-imħabba li tgħaqqad il-familja. Fejn hemm l-imħabba m'hemmx immankat u b'saħħtu. Fejn hemm ħabba m'hemmx għani u fqir. Fejn hemm mħabba m'hemmx baħar u art, m'hemmx sħaba jew art, fejn hemm imħabba hemm familja. Fejn hemm mħabba hemm il-missier, fejn hemm imħabba hemm it-tifħir. U għalhekk, għalhekk anki, anki l-ilma, anki l-ilma, San Franġisk f'qatra ilma jara s-saltna kollha, jara d-dinja kollha. F'qatra ilma jara l-ħajja kollha. Kull fejn hemm l-ilma Hemm il-ħajja hawn. U iktar ma l-ilma hu sabiħ, iktar ma l-ilma hu nadaf, nadif, iktar ma l-ilma huwa ċar, iktar jista' jagħti l-ħajja. Iktar ma l-ilma hu maħmuġ, iktar iżid il-ħmieġ fil-ħajja. L-ebda ilma maħmuġ ma tista' tnaddaf bih. Għalhekk l-ilma maħmuġ warrbu. Armih. Irbaħ bih l-ilma safi. Għax l-ilma safi jagħti l-indafa fil-ġisem, jagħti l-indafa fil-ħajja, jagħti l-indafa lill-pjanti, jaqta' l-għatx il-ħajja kollha. U l-bniedem li jbill ix-xuftejh fl-ilma, bħalma s-siġra li tbill il-bqra tagħha fin-nida, isib il-ħajja tiegħu u jfaħħar 'l Alla għaliha. Din hija l-għanja ta' San Franġisk. Din hija l-ħajja ta' San Franġisk li jara anki lil Alla jinżel kważi kuljum bħal ma jinżel in-nida, jinżel man-nida kuljum, jinżel kull filgħodu, jinżel bħala bniedem. Jinżel bħala bniedem imbagħad li jgħaqqad dak id-dqiq, li jgħaqqad dik l-għaġina, li jgħaqqad dik il-ħobża, li jgħaqqad l-Ewkaristija. Dak l-ilma, dak l-ilmijiet. Dak l-ilmijiet li jinżlu kull jum mill-muntanji għall-widien, dak l-ilmijiet li jinżlu kull jum mis-sħab, dak l-ilmijiet li kull jum inaddfu, isaffu, jagħtu l-ħajja. Oħtna l-ilma, kun imfaħħar int Mulej minn oħtna l-ilma. Din il-parti mill-familja tad-dinja, din il-parti min-natura, din il-parti sabiħa mla l-imbierek, din il-parti tat il-ħajja, tat il-ħajja l-insetti, tat il-ħajja l-għasafar, tat il-ħajja l-siġar, tat il-ħajja l-bnedmin. Kun imfaħħar int, Mulej, kun imfaħħar arħuna in-nar, dan in-nar li jagħti id-dawl fid-dlam ta' billejl, dan in-nar li ma ħallinix nibżgħu, nibżgħu mid-dlam. Tkun imfaħħar int Mulej mill-art, mill-art li tagħtina s-siġar u dawn is-siġar jagħtuna l-frott. Tkun imfaħħar int Mulej minn dan it-trab li miegħ ġie magħmul il-bniedem, u li dan il-bniedem jerġa' jagħti kuljum il-ħajja lill-art bil-ħidma tiegħu. Kun imfaħħar Mulej għall-ħidma tal-bniedem. Kun imfaħħar Mulej għall-kelma tiegħek li tajtna fil-Kotba Mqaddsa li tfakkruna b'dan kollu. U bekk San Franġisk ifaħħar kull ħaġa li għandha l-ħajja u li m'għandix il-ħajja. Għax kull ħaġa hija membru din il-familja. Kemm jgħid kliem sabiħ San Franġisk, anki f'talb ieħor tiegħu. F'talb ieħor tiegħu li jixtieq jitlob 'l Alla u jgħidlu, Nixtieq inkun imħeġġeġ bħal dak in-nar Bħal dak in-nar li jaqbad, bħal dak in-nar li ma jħallina qatt fid-dlam, għalhekk kien iħobbu tant in-nar San Franġisk. Bħal dak in-nar li fejjaq San Franġisk meta marat ħafna b'għajnejh, it-tabib kellu jordnalu, għal dak iż-żmien, parti mill-kura kienet, li jagħmel ħadida fin-nar u meta ssir tħammra, taħraq bin-nar, imissilu m'għajnejh biex inaddaf il-mar tiegħu. U San Franġisk x'intasar il-ħadida taħmar ħdej għajnejh, kun imfaħħar int Mulej min-nar li tfejjaq, li ssaffi. Meta kiteb din il-poeżija San Franġisk kien qed jara dan kollu. U meta aħna naqraw din il-poeżija u ngħixu din il-poeżija, ikun jixtieq li aħna lkoll nifhmu dan il-ħsieb li hemm kull darba wara kull kelma li kteb San Franġisk, il-fjuri, li għandhom ilwien tant sabiħ, li għandhom frieħa tant sabiħa, il-fjura li meta tagħti mbagħad il-frieħa tagħha kollha ma tieħu xejn għaliha, ma żżomm qatt il-frieħ għaliha, imma meta tagħti l-frieħa tagħha kollha u mbagħad tmut ferħana li kemm kellha frieħa tagħtha 'l ħaddieħor bħalma huwa kemm kellu mħabba fih. Tal-imħabba lil ħaddieħor. L-idejn ta' San Franġisk. Il-pjagi ta' San Franġisk. Il-qalb ta' San Franġisk. In-natura. In-natura. L-artisti libsuh tant sabiħ, dawruh bid-deheb. Dawruh bid-deheb. Bid-deheb għall-għana tal-kliem tiegħu, għall-għana. tal-messaġġ tiegħu għall-għana ta' dan it-teżor kbir sabiħ li ħa lilna. San Franġisku mbagħad kien jara l-ikbar għana, l-ikbar tifħir fil-Madonna. Kemm kien iħobbha San Franġisku l-Madonna! Tant li fiha kien jara l-Omm imbierka int, Omm u Verġni, li fik kien hemm u hemm, kull żmien, kull paċi, kull imħabba. Ixgħel kuljum kejlu San Franġisk il-Mulej, ixgħel kuljum dan id-dawl fuq id-dinja. Ixgħel dan l-imħabba twassalna bil-messaġġ tiegħek f'dawn l-annimali kollha. Ixgħel kuljum il-messaġġ tiegħek fix-xemgħa li nxerru fil-Knisja li turi t-twemmin tagħna. Ixgħel kull imħabba tiegħek f'kull kelma li hemm miktuba fil-Vanġelu, xara tajba u tant sabiħa għal kulħadd. Ixgħel kuljum l-imħabba tiegħek Fit-titjir, fit-titjir sabiħ tal-għasafar, fil-ħdura, fil-kuluri, fl-ilwien. Ixgħel kuljum fl-arti, fl-arti li l-bniedem jesprimi ruħu tant biha għalih u għaż-żminijiet kollha. L-arti li tibqa' ħajja kuljum, li tagħti messaġġ kuljum. San Franġisk, jgħid il-Papa, id-dinja għandha bżonnuk San Franġisk għamel id-dinja tibqa' tkanta, l-għanja tiegħek għamel li fost il-letteratura, fost il-kitba, fost il-midja, fost dak kollu li nisimgħu, f'dak kollu li naraw, ma jitilqu qatt minn idejna dan il-ktieb bil-poeżija tiegħek. Din il-paċi, din l-imħabba li inti biha tagħti lin-nies. Bagħat l-Ibnek biex ta imħabbtu kollha. L-imħabba li inti tant fid-dinja, li tant xtaqt tagħti paċi lid-dinja. Fi żmienu kien hemm San Franġisk kien hemm fi żmienu tant ġlied kbir bej l-Isqof u bej is-Sultan. U San Franġisk xtaq xi darba ilaqqaħħu flimkien. Imma jlaqqaħħu flimkien mhux simblu artifiċjali, mhux bi profezija biex jidhru hekk quddiem in-nies, imma jlaqqagħhom flimkien biex tkun ħajja ġdida, biex tkun ħajja ġdida li jistgħu jgħixuha. U meta poġġiehom idejhom flimkien, mhux poġġa idejhom flimkien, imma poġġa qalbhom flimkien, poġġa ħajjithom flimkien, li bejn setgħa u oħra ma kienx hemm setgħa li taħqar. imma kien hemm setgħa li tgħin, li taqdi, li tħobb, li tħobb. U għalhekk San Franġisk l-artisti jippreżentawh fit-tieġ tiegħu, it-tieġ tiegħu ma xebba faqar. Dik in-nar li tala' qlana tiegħu, li neża' l-ilbies ta' kavallier, li rmiehom b'darba għal dejjem, li nesa' l-ilbies ta' għani li tah missieru, Dik in-nhar iżżewweġ mal-faqar. Dik in-nhar ħass rieħu liberu. Ħass rieħu ħieles, ħieles anki mill-ħwejjeġ ta' fuqu. Seta' joħroġ idur, idur biex ngħid hekk kważi għarwien imma mbagħad sta ħieles. Kemm pinġew sabiħ l-artisti. L-istess ilmini tan-natura Poġġewh lil hinn tal-ilbies tiegħu, tar-rirġi madwieru u tar-raġiegħla madwar rasu. Is-serafin, is-serafin li tah il-pjagi. Giotto jagħtina f'din il-knisja bażilka ta' San Franġisk ta' Assisi dawn l-arti hekk sabiħa, dan il-ktieb sabiħ. Dan il-messaġġ ex Xavier, fejn kull kelma, kull lawn, kemm fl-ikbar katidrali, kemm fl-għerien, kemm waħdek, dal-ktieb ma jintalaq qatt minn idejk. Dan il-ktieb sabiħ kif qalilna l-Papa, illi jfakkarna dan il-kliem ex sabiħ u jgħid imbierkin, imbierkin dawk, Mulej, li jaħfu. Imbrikin Mulej dawk li jġibu l-paċi. Imbrikin Mulej dawk għax dawn ma jgħaddu qatt, ma jgħaddu qatt mill-mewt li taħkem darba għal dejjem. Jgħaddu mill-ewwel mewt biex jgħaddu għat-tieni ħajja. Kun imfaħħar int Mulej minn dawk kollha li jafu jaħfru għax ħajjithom tiġi inkurunata b'dan il-premju ex Sabiħ. Imbagħad fl-aħħar, fl-aħħar San Franġisk tant era kollox sabiħ, tant jibdel f'kollox sabiħ, tant m'hemm xejn li jdejqu, tant m'hemm xejn li mhux parti mill-familja li anki jara l-mewt. Il-mewt ma jħarislu bħala xi ħaġa kerha. San Franġisk ferħa tiegħu ma nsibux li kellu oħtu. Hu dejjem xtaq li jkollu oħtu biex magħha jista' jitkellem u titkellem miegħu, biex iżżejjen id-dar bħalma żagħżugħa taf iżżejjen id-dar tal-familja. Mbagħad San Franġisk jgħid li sabha l-oħtu. U sabha tassew l-oħtu fi ħafna nies ma jsibuhiex anzi jibżgħu minnha. U sabha fil-mewt. U tant sabha fil-mewt illi meta qed imut beda jgħidilha, Fittex ejja! Fittex ejja! Oħt il-mewt! Fittex ejja! Ħadd turini issa l-ora li rajt din is-sbuħija tad-dinja, nara sbuħija aktar perfetta, sbuħija aktar infinita, sbuħija aktar sabiħa! Ejja! Marija. U għalhekk San Franġisku mbagħad jitkellem u jgħid kemm hu iblah dak li meta għandu dil-libertà kollha biex jagħżel it-tajjeb, dil-libertà kollha biex jikkonverti kuljum, biex jarmi dak li hu ħażin minn ġo fih u jdaħħal dak li hu tajjeb ukoll, imbagħad juża kelma iebsa. Daqs kemm jgħid imbelkin dawk li jaħfru, jgħid ukoll gwaj. Gwaj għal dawk li jibqgħu fid-dnub. Gwaj għal dawk li jibqgħu fid-dlam. Gwaj għal dawk meta għandhom tant sabiħ madwarhom, jagħżlu li jgħixu fid-dlam, jagħżlu li jgħixu fil-ħmieġ. Imma jalla, jalla Mhux in-nida imma d-dmugħ ta' għajnejna għalihom, għall-imħabba li għandna lejhom, aħna jkoll ngħinuhom biex jersqu, ħalli oħtna l-mewt twassal 'il kulħadd. Ma nixtieqx li jkun hawn wieħed bniedem biss fid-dinja li ma jasalx mill-ewwel mewt tiegħu għat-tieni ħajja tiegħu. Nixtieq li din il-ferħ li ħassejt f'qalbi, dan il-ferħ li għandna man-natura, dan il-ferħ li tagħtina kuljum in-natura, ngħixuh aktar u aktar sabiħ fil-ġenna. Jien naħseb illi wara li smajna din il-poeżija nistgħu aħna jkoll inżidu biċċa magħha u ngħidulu, Kun imfaħħar int Mulej li tajtna 'l San Franġisk.